Inni kunis hindi isatu argate jedhanii saayintistii biroo maqaa waaman. Garuu namni hindi islaamummaa galche eenyu? Waggaa kuma tokko dura uummata islaamaati. Ameerikaan dacheen amma Ameerikaa Kolombostu argate jedhanii mana barumsaa keessatti barreessan. Ka Kolombos kitaaba ofii barreesse keessatti gaafa an dachee Ameerikaa achi cehu ummata hindii diddiimaa jedhu jira gurraacha jedhu jira jedhee ragaa bahe alhunuudul humru ka jedhan Uffannaa isaanii wayta inni lafa kaa'u uffannaa ummata Islaamaa bira dabree kitaabban Arabiidhaan barraa'an argatee fuudhee wayta inni Ispeenii galuun fuudhanii jalaa gubanii kitaabni muraasni har'a mana maktabaa beekamaa magaalaa Madriid maal jedhanii magaalaa tana Awurooppaa keessa har'a achi jira haga har'aatti kitaaba waggaa dhibba shan dura Ameerikaa keessaa Kolomboos fuudhee galche. ka arabiidhaan barraahe argata eenyu dura seenee jechuu ameerikaa ummata islaamaati seenaa addunyaa keessatti magaalaa qorxubaa qorxubaa beektanii takkaa dhageessanii magaalaa qorxubaa ispeen biyya jedhu takkaa dhageessanii Andalus biyya jedhu takkaa dhageessanii? Andalus jechuun Ispeen, taara Ispeen jedhanii san. Waggaa dhibba torbaa fi saddeettamii lama ummanni Islaamaa bulche. Magaalaa Qorxobaa qofa keessa bara addunyaan takkaa kilinika dhageesseen beeyne. Bara addunyaan takkaa waan hospitaala jedhamu dhageesseen beeyne. Namni jalqaba Magaalaa Qurxubaa qofa keessa mana fayyaa 50tu jira. Magaalaa Qurxubaa keessa waggaa 900 dura. Jalqaba namni hospitaala ardii tana barsiise Abuubakir Raazii waan isin ajaa'ibu hospitaala bakka itti ijaaru kaa'uudhaaf tooftaan inni fayyadame qotiyyoo sangaa qalee foon kana bakka saditti baasee tulluu, gaara naannoo kana jiru sadirra kaa'e. Inni foon kanaan haala qilleensaa to'achuufi. Tulluu kana keessaa kan dura foon irratti shame, foon irratti ajaa'ee jijjiirame dhukkubsattootaaf illee qilleensi kun hin ta'u achuma dhiise. Isin galaa jira tooftaan ni fayyadama. Kan lammaffaa illee dhaqee ilaala. Isa sadaffaa irratti hospitaala achitti ijaare. kilinika ilkaanii kophatti waggaa dhibba saddeet dhibba sagal dura umman islaamaa qaba waggaa dhibba jaha booda ba- magaalaa Fa- faarisitti paarisitti hospitaalli ijaarame kasanuu kifilima takka keessatti dubartiin deettu ay ciiftu ka namni dhukkubni garayaa isaan itti jiru as ciisu fayyuu dhufee namni dhukkubsatee galu qulqullina tokko hin qabne waggaa dhibba jaha dura kuni islaama ta'eefan muslima ta'ee har'a amantii kana faarsuuf keessa haasootti hin jiru kitaabban duniyaa keessa jiran gaffuudhee dubbisuu qaba har'a garuu argannaa saayintistoonni waa'ee fiiziksii keessatti jaabiir bin hayyaan aljabraa har'a maqaan isaatu afaan arabiitiin jiru aljabraa Jalqaba namni xayyaara magaalaa yaalee daqiiqaa muraasaaf muka gubbaa bararee kufee miilli cabe. Abbaas ibnu Firnaas waggaa kuma tokko dura uummata Islaamaati. Dhalataa biyya Iiraaniiti. Abbaas ibnu Firnaas jalqaba namni xayyaara yaalee isa. Garuu wanni tokko isinii galuu qabu Islaamni har'a addunyaa gubbaa jiru biliyeena lama tuqaa lama addunyaa kana gubbaa jira. Qur'aanni gaafa san sammuu dhala ilma namaa bane ka ummata Awsii fi Khazraj waggaa dhibbaa fi digdamaa ol wal lolaa ture araarse. Qur'aanni qalbii luuyinaatti gootummaa chaarjessee sammuu farshoo dhuydu farshoo keessaa xahaaree qulqulleessee Sammuu waan harka ofiitiin uume namni sujuuda bu'uuf dhukkubaa fi dhoqqee fi dhooqaa san keessaa baasee sammuu dura gandummaa fi sanyummaan ganda keessa deemtee gadhee wal nyaattu keessaa qulqulleessee addunyaa min ru'aatil ghanami ilaa ru'aatil umam Warra ra'ee tiksuudhaan ganda keessatti hafe fuudhee akka inni addunyaa hoogganu godhe Qur'aan. Qur'aanni biyya Hindiititti gaara gubbaa bahanii gaara Himaaliyaa gubbaa bayanii mu'mintoonni azaana baasan. Laga Luwaar Jaappaan dhaqanii achi gubbatti farda hidhatanii salaatan umman Islaamaa. biyya sindii toohidaan faayanii liibiyaa gaafadhu magaalaa guddittii abdallah ibn mubaaraktu garba san gubbaa daldalaa ture islaamummaa raabsanii bara habashaa addunyaa gubbatti namni hedduu quban qabne gadaa Umar ibn al-Khaxxaab keessa Madiinaa Nabi Muhammadii bayanii dhufanii shawaa keessa qubatan gadaa Umar ibn al-Khaxxaab keessa. Bara namni addunyaa tana gubbaa naannahee ardiin tun maal fakkaatti? Magaalaa akkamiitu addunyaa kana gubbaa jiraa duniyaan takkaa dhageessee hin beekne. Ibnu Baxxuuxaan addunyaa tana gubbaa naanna'e. Biyya sanirraa ba'ee waggaa 29 addunyaa keessa naanna'e. Kiiloomeetirii kuma dhibba tokkoo fi kuma 26 deeme addunyaa tana gubbaa. Waggaa 29 naanna'ee Bahra Al-Ahmar galaana diimaa keessa qaxxaamuree dhufee Habashaa seenee Dachee har'a Eeltiraa jedhan taarika barreessee waggaa dhibba jaha dura. Bakka amma naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay taarika barreessee achiin gara Shawaa gadi seenee seenaa barreesse Rixilatu Ibnu Baaxuuxaa kitaaba jedhu keessa kaa'e. Sanirraan Somaaleetti naanna'ee Somaaleerraa galaana yaabbatee ardii Keeniyaa dhufee magaalaa Mombaasatti bu'e, waggaa 500 dura seenaa Islaamni keessa ture magaalaa Mombaasaa, Keeniyaa keessa naanna'ee taarika hagas gahu barreesse. Nu malee ummanni biraa seenaa kana hin qabu. Addunyaa dukkana sammuu keessa turte ulee Umar Alfaaruq ulee Umariin addunyaa

Nama kalarri isaa, gogaan isaa gurraachaa ilmi namaa yeroo sanitti irra deemu Muhammadtu dhala ilma namaa kabajee Ka'baa bakka ulfinarraa, Ka'baa addunyaa kana gubbaa bakki ulfinaa jiraa? Ka'barra? Achi gubbaa baase Nabi Muhammad sallallahu aleyhi wa sallam. Kabajaa ulfina dhala ilma namaa. Hojii takkaa ilmi namaa hin argatin azaana itti kenne. Sawtul haqq. Zalzala arkaan asaasaan wa zalzala Awurooppaa wa Amerikaan sagalee haqaa sochoose duniyaa tana Bilaal ibnu Rabaaha. Dhala kana saamamne. Bara dur yeroo Cumar bin Abdul Aziz ilma namaa nyaachisuu bira dabre bosona keessatti hallaattii qallabu. Bar har'a inni immoo biyyuma Umar bin Abdul Aziz keessa ture keessatti ijoolleen teenna hidhaa Su'ud Arabiyaa keessatti ijoolleen shamara waan ijoollee ofii harma hoosiftu dhabdu hidhaa keessa shamtu. Bakka durii akka kaanee garte bara namni fuudha barbaaddan jedhe Umar bin Abdul Aziz lallaba gadi dhiisee waciin kiyya narra jedhe waciin keessan namni hajjii deemuu barbaaddan kootta magaalaa guutuu namni hajjii oofu takkaa dhageesseeti namni magaalaa guutuu heerumsiisu fuudhu fuusisu eenyu umar bin abdul aziiz namni dayniin irra jirtu mallaqni namaa irratti bahe gatiin namaa na irraa kafala jedhee lallaba gadhiisu takka dhageesse Umar bin Abdul Aziz. Yahudaallee nyaattee quufte uummanni kiristaanaallee nyaatanii quufanii ka fuudha barbaadu fuudhee fixe ka hajjii deemullee hajjii gahe qallabni kee biyya wal gahe maal haa goonu amma jedhanii hojjettoonni dhufanii gaafannaan waan naa gootan jedheen Firee qamadii garbuu hedduu walitti qabaa dhaqaa bosona keessa facaasaa biyya islaamaatitti ilmi namaa nyaatee quufee bineensi beela'een nuu salphinaa bosona keessaallee bineensi haa quufu jedhe umar bin abdulaziz as turre dur haaruun arrashiid

bara ulamaa'ni islaamaa ilmii addunyaa kanarraa dukkana saaquuf muhammad ibnu ismaa'il imaamu lbukaariin farsaka kuma tokko kiilometirii kuma shan osoo deemu miilli irratti dhumte imaamu lbukaari kiilometirii kuma shan deeme addunyaa kana dukkana keessa baasuuf imaamu ahmad bagdaad irraa ka'ee yamanii dhufe dukkana ilma namaa irraa saaquuf Jaabir bin Abdillaah Madiinaa Nabi Muhammad irraa ka'ee gaala yaabbatee hadiisa tokko fuudhuuf ji'a tokko deemee Masrii dhaqe. Ijibtiin dhaqee hadiisa san qofa fuudhee deebi'e. Dukkan ilma namaa irraa isaan dhufu. Ustaaz Najjaash Reef Asin maal jedhe? Beekumsi lubbuu namaa bita jedhe. Bira dabranii warri mammaaku maal jedhan? Namni waa beeku si haa ajjeesuu jedhani bara. Kan maan si ajjeesuu qabu nama waa beeku ta'uu qaba. Gowwaan ruuhii dafee si keessaan baasu osoo uleen si tumu sakaratul mawti si dheeratti. Namni barate immoo bakkuma takka qufee tuqeetiin duniyaarraa si galcha beekaan si haa ajjeesu jechuun dubbii dhugaati. Ajjeecha irrattuu beekumsi hin faarfame beekaan si haa ajjeesu jedhama. Addunyaa dukkanoofte ampuulii beekumsaa namni keessatti hidhe qoma shirkiin dhoqqaa'e najisaa'e namni toohidaan qulqulleesse shaaworii toohidaa seensise eenyu ture addunyaa takkaa haddasanaa akbaranaa qaala kadaa qaala albukaariyu takkaan dhagahinnutu duniyaa dhageessise addunyaa takkaa salaatan beeyne xaharaa hin beeyne udu'a hin beeyne dhiqachuu hin beeyne cirachuu hin beeyne nutu rifeensa irraa cire ummata islaamaati bara namuu ibidda ibiddaan jilba jilbaan ganda gandaa wal fixee wal harcaase akkasii miti jedhee fuuldura dhufee suhaybiin ruumi irraa fidee bilaal ibnu rabaax habasharraa fidee hamzaa walitti obboloomsee al-uquwwatu fi ddiin jecha tana qofaan hoggantoota dhibban dhiibbaa addunyaarra fidan jedhee kitaaba barreesse maayikil hertz kitaaba barreesseeti achi keessatti wanni muhammad adda ta'uun jedhe addunyaa tanarra maayikil hertz amantiin isaa yahudaadha nama amma lubbuun jiru hojjettoota warra naasaa keessa hojjetu naasaan beektaniimi qorattoota addunyaa kanaa qorattoota hawaa ka jedhamu beekama naasaan achi keessa hojjetar Hoggantoota dhibban addunyarra dhiibbaa fidan jedhee barreessee Muhammadiin tokkoffa rakaaye sallallahu alaihi wasallam. Sababni isaa duniyaa tanarraa mootiin tokko jecha obbolummaa jedhu dhufee addunyaa sanyii fi bifaa fi waan gargaraatiin adda facaate kana tokkoomse Muhammadiin malee hin garre jedhe taarika keessatti sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gaafa namni humna qabu isa humna hin qabne duuda cabsee kutee ka qabeenya qabu isa qabeenya hin qabne agabuu bulchee gabroonfatee gurgura ta'e ilma namaa nabi muhammaddu gabrummaa nama gabra ta'e gabrummaa keessaa baasuun jannata akka nama galchu addunyaatti hime rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam salawaatu rabbi wasalaamuhu alaihi walumaa galatti ulfinaa fi kabaji hagana gahu Badhaasa gatii hagana gahu jijjiirama guddicha addunyaa kanaa durirraa qabee haga har'aatti kan fide beekumsa. Ummanni hin baranne ni baay'ata malee barakaa hin qabu. Ummanni hin baranne ni nyaata malee umriitti hin quufu. Ummanni hin baranne hanga fedhe uffatullee daalacha fokkotaadha. Ummanni hin baranne beekumsa hin qabne. haga fedhe wacullee hin dhagahamu sagaleen isaa ummanni hin baranne qabeenya isaa osoo inni asitti miilaan irra deemu ka biroo dhufee qotee biqilchee nyaatee gabbatee biraa gala inni ilkaanuma adii alanshee fi gadi liqimsu ta'a inni garaa ta'ee ta'a ati immoo ilkaanuma ta'ii taa'i bara kulli hin baratin daakii fi waan inni asii ol naqu waan inni afaan kaa'atu hima daakifata Manni hin baranne akka ilkaaniiti. Ilkaan daakuu malee takkaan nyaanne bar. Takkaan gabbanne bar xuraa'uu malee takkaan qulqulloofne ilkaan. Waan ilkaan asii alanshee gadi liqimseen jasanni guddatee furdate. Ummanni hin baranne ilkaan ta'ee ta'a qaama keessatti gaheen isaa daakuu inni. bulleessuu, ashkara ta'uu ajajamu. Ummanni hin baranne kaleessi isaallee hin du'a, har'i isaallee ni awwaalama, fuulduri isaallee wallaalama. Namni kaleessi harkaa bade har'a hin qabu, namni harkaa har'a hin qabne borillee hin qabu. Akkasumaami har'i guyyaan dilbata miti. Dilbata ta'uu maaliin barre? Waan kaleessi maal ta'eef? Waan kaleessi guyyaa sanbataa ta'eef osoo kaleessi sanbata ta'uu nu harkaa badee har'a dilbata ta'uu hin beeknu. Har'arra dhaabbannee silaa bor wiixata ta'uu beekna. Wiixata maal jettanii isin warra naannoo kana? Eh? Dafinoo? Dafinoo jedhama naannoo kana wiixata dafinoo fi facaasaa illee dhamame kan itti aanu jechuudha. Facaasaa jedha inni fakkaata. Kaleessi osoo nu harkaa badee har'atu nu harkaa wallaalama. Osoo har'i nu harkaa bade bortu nu harkaa dagatama. Kanaaf ummanni barumsaa bakka hin qabne ilmaan isaa hin baranne ofii of bulchuu hin danda'u, ofii of hoogganuu hin danda'u. Bara kulli imimmaan haqataa jiraata ummanni hin baranne. Furmaanni guddaan rakkoo hunda akbaru musiibattin alaa wajhil ard aljahlu wal juhalaa. Musiibaan guddoon ardii tanaa wallaalaa fi wallaaltota. Yoo har'a wallaalatti hin duulin guyyaa tokko wallaaltota duuluu hin oolu. Sunduuqu duniyaa kitaaba jedhu tokko keessatti mootii biyya wayti maqaalleen dhahu Addunyaarraa moototiin biyya isaa ziyaarra jedhanii dhufan. Gandi guutuun immoo kadhataa qofa. Kadhattuu hojiin qabu manni tokkochi. Gandi guutuun kadhataa uffata darsa ciccitaa kan uffatanii oli gayya'an. Moototiin duniyaarraa dhufte na kolfiiti jedheeti kadhataa kana guutuu wali haree gaariirra fe'ee bahara fidee doonii yaabbachiisee falammaa tawassaxa albahara agraqahu wayita qixxee baharaa gahe garagalche fixe. Isatu dura hiyyumma irratti hin duulin kanaaf hiyyeessa lafarraa fixe. Namni har'a hiyyumma irratti hin duulin guyyaa tokko hiyyeessa lafa fixe. Wajjin saalfatee wajjin qaanfatee jechuudha. Namni har'a wallaala irratti hin duulin guyyaa tokko wallaaltota lafarraa fixuun isaan. Namni har'a dhukkuba biyya keessa deemu irratti hin duulin guyyaa tokko dhukkubsattoota fixuun isaan oolu. yaaluu dadhabe waan yaaluun dhabe utubaan dachee kanaa waa sadi qofa jireenyi mootiin fedhe yoo dhufu waa sadan kanarra dhaabbatee biyya bulcha tokkoffaan nageenya lammaffaan diinagdeedha sadaffaan fayyaadha asirraa wanni hundi tartiiba'a Jireenyi biroo gaafa sadan kun tole utubaan jireenyaa sadan kun tole jireenyi hundi sirraa. Sadan kana immoo Nabi Muhammad hadiisa tokko keessa waliin qabe. Kitaaba addunyaa dubbiftan sadan kanarra dhaabbata bulchiinsi biyya kamuu. Ka asirra hafeen bulchiinsa birootti tarkaanfata waan biraa. Man asbaha minkuma aaminan fi sirbihi mucaafaa fi jasadihi inda huquutu

Namni maatii isaa yookiin karaa deemu keessatti, biyya jiraatu keessatti ganamaa wayita lafti bariitu biyya nagayaa, maatii nagayaa, imala nagayaa keessatti lafti isaa bariite jedhe Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Mu'aafaa fi jasadihi qaamni isaa ka fayyaa qabu jedhe lama. Waa'ee fayyaatii mire kun ka jalqaba maali? Nageenya ka itti aanu fayya ka sadaffaa cindahu quutu yawmihi

warzuqhum tartiibni akkana yaa rabbi biyya kana biyya nagayaa naa godhi jedhe biyya tasgabbaayaa naa godhi waman dakalahu kaana aamina rabbi illee awwaateef bar warzuqhum min athamaraat waan jarri sooratanillee firaafiree gargararraa itti naa dhangalaasi jedhe ibraahim nabi muhammadillee awwala maal tokkoffaa godhe maal tokkoffaa godhe nabi muhammad jireenyuma waan jedhu nyaata dursee maal godhe rasuul nageenya itti aanee maali fayya itti aanee diinagdee arkaana islaamaa laal kam arkaana ol islaam kamsa shaniimi ka jalqabaa maali shahaadatayni ka lammaffaa maali salaata qallaba ruuxiiti ka sadaffaa hoo zakaa qallaba

Saturul Awraa, huccuu uffachuudhaan isa tarachuu. Huccuu kana namni maaliin bitata? Maaliin bitata namni? Mallaqa san fiduuf hoo maal gochuu qaba? Dalagachuu qaba akkasii mii? Ha- Salaata keessa akka itti birriin seente laata? Salaanni jama'aatti haajama salaata jama'aa. Salaanni jama'aa maalitti haajama? Maalitti haajama? Masjida. Masjidni hoo maalitti haajama? Ijaarutti haajama ijaaruun hoo mallaqatti haajama. Agartee akka itti wal qabatu. Hajjiin arkaana Islaamaa keessaa isa shanaffaadha. Hajjii deemuuf namni maal gochuu qaba? Maallaqa qabaachuu qaba. Barumsi utubaa jireenya ardii kanaati. Barachuuf namni waan ittiin baratu, nama baratu sanii waan kafalu, biyya keessa dhaqee baratu san waan karaa ittiin deemu qabaachuu qaba mallaqa. Rasuulli Rabbi shirkii, kufrii, azaaba qabrii wali qabee maganfate Rasuulli.

hiyyumma irraallee azaaba qabri irraallee azaabul faqri wa azaabul qabri azaabni kun lamuma duniyaa tana gubba azaabul faqri azaaba faqrii duniyaatii fi azaaba qabri aakiraati islaamummaa keessatti dalagachuun abbaa qabeenyaa ta'uun abbaa miiliyoonaraa ta'uun dirqama keenya hundi keenya Qabeenya malee jiruun hiika hin qabdu. Qabeenya malee namni ulfina hin qabu. Qabeenya malee amantiin kee hin kabajamu. Qabeenya malee sagaleen kee hin dhagahamu. Mirgi kee illee hin kabajamu qabeenya malee. Kanaaf qabeenyi addunyaa tana gubbatti maddi qabeenya addunyaa tanaa tooftaa akka kaa'e Islaamaa Waa hunda keessatti addunyaa tanaas sarara jireenyaa ka lafa kaa'e ummata Islaamaa ture. Dhaala saamamne qofa jennee hafna moo dhaala beekumsatti deebine, diinagdeetti deebine, ulfina duraanii deebifnee ilma namaati, dhala namaati furmaata taana jettan mee? Inshaa Allah har'arraa qabee ka barumsaa dura bakka dhabe qaraatii isaa haa jalqabu, akkaadaamii isaa haa eegalu. Barumsi Umriin jireenyi kun guutuun barumsaaf yeroodha. Umriin guutuu barumsi yeroo murtaa'aa hin qabu. Yeroo guutuu barachuu, dalagatti so- d- socho'uu, tokkummaadhaan wal quba qabaatu, addaan faca'uu fi garee fi garaa wal qooduu dhabuu har'a booda jireenya guutuu, jireenya hiyyummaa, ta salphinaa, ta wallaalummaa,

Nama ergaa kanatti fayyadamu inshaallah rabbiin nu haa taasisu.